Ani waa waa komachuu hin jaaladhu. Kanuma eh, sababaa kiyyaa nama dhalate arraba yoo taate nama ofirraa dhogguu malti deebisuuf hin na barbaachisu qaxaqaxee ofirraa dhogguu danda'a ani rakkoo miti jechuudha. Anaaf jettee nama hin arrabsina. Tasadaabii nambar waan tasadaabii nambar waan warra lakkoofsa kudhan taphatu bara ka Oromoon qabdu keessaa tokko rabbiin maayii kana na qajeelchu akka na qajeelchu barbaadaa rabbiin kadhataa raman. Culullee kiyya nama narabsin siye ishi narabsin please nama narabsin yoo rabbi Ani maalif beeytan du it koplink share godha isin jedhu maalif beeytani kama dhugaa isinitti himu keessan deemee nama giiftii kennuu danda'u itti himachuu kadhachuu hin sodadha. Ani baay'ee sheemanyaadha wallaahi. Wallaahi kunoo giiftara abbaa feetanii keessattuu ijoollee shamarranii diyaasbooraa jaalallee keessan deemaa lolaa keessan gaafadha. Asliin guyya tokko keessan Na kadhatee beeka giiftii namni tokko siin jedhu iskirinshuutii finnaan wallaahi waan isin barbaaddan isinii adabaman. Ani hin sodaadha nama hin saalfadha baay'ee saalfadha akka asirratti haasaa haasa'u kanaa miti isinii galee. So kanaafi yoo isin wal jalaa bubbuttanii koppilink sheer gootan namni dhaga'ee mumkin dhufee taap taap naa gochuu danda'a. Bammiloo Ansaar no. Eshii.
ሁለት
Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkuma beeksicha irraa argitan April 20 jechuudha. April 20 iftaan doktorri kabajaa doktorri Oromoof jecha waggaa 27 biyya Chaayinatitti oo'a cabbii waa meeqa danda'anii afaan coqa coqa tom tom jedhan san dandahanii waan mara barate doktortichi gurraachi keessa adii jechuudha. Kakaarruu balbalaa April 20 tapha qaba jechuudha. For the first time taphni an beeksise hin jiru tapha kana tokkocha beeksisee jira tapha kana immootu doktortichi injifatuu qabanii namicha san jechuudha qaxaaqatuu qabanii namicha jabanaa uqaabii san jechuu so hundi keessanuu sheer godhaatii guyyaa tapha doktor aslii kana waliin gahaa doktora oromoo kana boonsanii oromoo oromoon naa jirti jedhee akka inni gammadu akka inni das jedhu nu godhaa Oromoo by April 20. terti. Maal isin kofachiisa? Dhugaa isin hin jedha bar. Gatii kana ta'ee fi waan qabnu walitti buufne makiinaan biyya kana keessatti rakasa. Doolara kuma sadiin makiina barbaadde bitta. Doolara kuma sadiin jechuudha. Makiina ana jedhe kana bitta. Itoophiyaa kuma dhibba sadiin makiina ana jedhe kana. Bil- Bilaasha jechuudha. Gatii kana ta'ee fi wal ta'aatii walit deebi'aatii buusii walit buusaa waan dandeettan walit qabaatii makiinaa haa binnuufi. Kun yaada kiyya jechuudha. Makiinaa bituufii qabnaa isiniin jedha bakka makiidhaa makiinaa bituufii qabna. Diqqaa guddaan keessan jechuudha. Hin bittu fudhe akka waan hin binneef yaani osoo biyya wayii jiraadheeti bakka wayii jiraadheeti akka waan hin binneef yaani akka waan hin binneef yaani. Akka waan hin binneef anaa tana nama akkam na seetan bar illi kanyaadha bar aniin tun bar illi kanyaadha jechuudha. Rabbiin osoo gaafa na uumu san jechuudha gaafa dubartii godhee na uumu san waan dhiira tokko tokko irra kaa'e rabbiin narra kaa'eeti dhugaa rabbii aniin tun jechuudha aniin tun intala. Ani waa'een isin dhaam tokkotu jira bikka jirtanitti warri jechuun baqattootni akka kiyyaa jechuudha.

diyaaspooraan Ameerikaa keessa jirtu Ameerikaa namni bara Ameerikaa akkuma seenetti bara hin tujjaaru bara akkuma seenetti bara maallaqa hin harkatu bara gis tokko tokko akkasii yaana akkuma Ameerikaa seenan maallaqa duraa irra waan ciisan akkuma Kaanaadaa seenan duraa irra waan ciisan faan seena jechuu gizee biyya faa jirru san akkasii akkasii miti namni Ameerikaa gizee deemee afaan hin beeku afaan baratu qaba akka itti namni dalagu baratu qaba. Wabbiyyi sun haarawaa maallaqa hin qabu rakkatee biyya baratee rakkatee rakkoo keessaa tujjaaruma malee akkuma namni lafaa kee maallaqa hin harkatu jechuudha. Isaaniifuu biyya jirtanitti waan qabdanitti fua fua akka kiyyaa kanatti shaa jaati jechuudha. Isin galee anaa malaan mana kee koobaa kiyyaa barcaa kee qopheeffadhee. Iiddi boru waan hin qabu hanqan qaburraa hanquma xiqqishoon qaburraa uffadhee. sha sha sha ja boru deemus ameerikaa deeme hafus hafe du'us du'ee jiraadhus jiraadhe saniifu ameerikaa jiraadheetiin ganaa ka qab jaayettee yoo ka diyaattu taate rakkoo rakkoo dhalaan jireenyaa bikka jirtanitti if jalaa zabbaxaanaa isiniin je wallaahi laazim if jalaa za- bikka jirtanitti yoo ka hin zabbaxnete baxaam mushkila kabiira wallaahi ummata koo Sanifu bikka jirtanitti fataa ja'an isinin ja'a okay? Namni waanuma qabutti fataa ja'a waanuma qabutti. Ayee.